Тәбрис соңгы вакытта очратырга туры килә, татарча сөйләшергә оялган кешеләрне.
Минем очратканым юк, бармы янде калды? Бар, бар, андый кешеләр бар, татарча сөйләшергә оялалар, менә. Юк, белмиләр бәлки, сөйләшә белмиләр. Практика җитми. Анда әйбер бар. Ләкин минемчә ситуация үзгәрде. Абдрахим. Элек мин хәтерлим, бер 10-15 ел элек оялучылар бар иде. Хәзер татарча минемчә трендта. Аны яшьләр күбрәк кабул итәләр, тагын бер тел белү бу. Тел белгән кебек. Шулай бит инде теге син әйтәсен. Мин рус телен беләм, татар телен беләм, инглиз телен беләм. Без кимендә өч тел белә торган халык инде. Теге татарча белгәннәр. Шуңа күрә мин уйлыйм, ул яктан ниндидер кимсенү, нитү, оялу ул аз. практика гына җитми. Ә синдә ничек менә бу хасил булды? Татар телен ярату, бу әти-әнидән күчтеме? Татарга хезмәт итү? Юк, без безнең бер буын үсеп чыкты. Татар гимназияләре, татар мәктәпләре тәмамлаган. Син кайда укыдың соң? Мин 17 гимназиядә укыдым. Галимҗан Ибраһим исемендәге гимназия, анда әни минем завуч иде, анда нигез салучыларның берсе. Әсьян Баракшин аның директоры иде. Безнең монда бөтен эшләгән кешеләр, Рәдиф Кашапов, Чаллыдан, Айрат Фәйзрахманов, Казан егете, Илдар Шафиковлар һәм башкалар, һәм башкалар, менә Гүзәл монда утыра, әйме, алар, без бөтенебез дә татар гимназияләре һәм татар мәктәпләре тәмамлаган кешеләр. Без, безгә тарихны да башкачарак укыттылар. чын тарихны әйтик инде. Татар тарихын инде, шулаймы? Әйе, татар халкының тарихын, үзебезнең халык тарихын. Хәзер укытмыйлар бит менә ә, халык тарихын. Ә безгә чын мәгънәсендә менә татар халкының тарихын. Әнди хәзер укытмыйлар.
Хәзер программада ул э, Тыелдымы ул?
Юк, ул безнең теге Отечественная история дигән әйбер бар, фән бар. Шуның кысаларында, шуның программа кысаларында җирле менә республика тарихы бар. Аны укытучы өлгерсә өлгереп бирә, өлгермәсә калдыра.
Үзеңнең гаиләңдә синең малай бит әле? Минем ике бала инде. Ике бала синең, менә син татарча Соңгы килгәннән бирле икенчесе туды инде. Әйе, татарча сөйләшәбез, әлбәттә. Мин инде гел теге Татарча сөйләшүгә кайтарып калдырасым килми бөтен милилекне. Менә э, милилек ул э, үзеңә нәндидер кысалар, нәндидер рамкалар кую булырга тиеш түгел. Әгәр дә син мин менә татарча гына сөйләшәм дип үзеңә бер рамка куясың икән, димәк ул татарлык нәндидер чикләү белән бәйле. Ә хәзер дөнья ачык. Юк, гаиләдә Әйе, шуңа әйтәм җавап бирәм. Менә э, чикләр кую дөрес түгел. Кирәк менә Син татарча бел, беренче чиратта, име, һәм тагын, тагын башка телләрне өйрән. Шундый, шундый әйбер булырга тиеш. То есть, милилек, татар теле һәм татарлык, ул шундый сиңа ниндидер байлык өсти торган әйбер булырга тиеш ул, ниндидер рухи байлык. Шуңа күрә минем малай ул дүрт тел өйрәнә. Татар теле инде аның туган теле, татарча сөйләшә ул. Киләчәктә әле татарча гына сөйләшәбез аның белән. Рус теле, инглиз теле, кытай теле тагын аңа. Кытай телен Бирелә. өйрәтү моны кем куйды, нәрсәгә? Теге Балалар кытайлар бакчасында. Ә, балалар бакчасында. Әйе. Нинди бакчага йөри ул? Юк, монда бернинди дә сәяси ни юк. Э, Теге э, ниндидер э, теге кытайлар басып ала дигән әйбер юк. Э, Һәрбер тел ул баш мин үстерә. Кругозор өсти, дөньяга карашны киңәйтә. Без шул яктан карап. Һәм э, кызым бар, то есть улымның исеме Ризаэддин, а кызым бар Хәят. Әле ул бигрәк кечкенә, бик кечкенә. Татарча сөйләшәбез инде. Ул ничектер безнең өчен ул табигый әйбер, чөнки минем әти-әниләр, абыйларым, безнең шундый зур гаилә, теге бар туганнар, без бөтенебез дә татар теллеләр. Безнең арада русча сөйләшүчеләр бик сирәк. Катнаш никахка ничек карыйсың?
Ничек карарга була инде?
Кул куясыңмы?
Ну, кул куялар имамнар. Әгәр дә үзара кешеләр ихтирам белән карыйлар икән, бер-берсенең мәдәниятына, диненә, андый үрнәкләр бар. Ләкин алар сирәк була. Гадәттә без азчылык психологиясе бар бездә. Әгәр дә без теге күп санлы милләт белән гаилә корабыз икән, безнең үз билгеләнү менә ул элементлары нитә? Юкка чыга.